ویور ماشاء اللہ دیکھو لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑو ساڑا چینل ویور دیکھو سلیم کھوکے والا یوٹیوب چینل اساں ویندے پہ ماشاء اللہ اج ساڑے نال دی سٹی شہر ساڑا یعنی کہ تحصیل دنیا پور اساں اج ویندے پہ دنیا پور اپنے شہر اچ تے ویور اساں ماشاءاللہ ویندے پیاں چھوٹا جیہا کم ہے اساں اگے نال نال اساں ولاگ وی اساں اپنا جاری رکھو تے تہاکوں وی نال اساں ڈکھاؤ ماحول دا کلچر کیا ماحول ہے ساڈے اتھے ایریا دا کیا خوبصورتی ہے کیسا کلچر ہے تے اساں ماشاءاللہ رواں دواں ہیں اپنے شہر آلی سائیڈ دے۔ تے تاکوں وی نال نال اساں وزٹ کرویندے پئے ساڈے چینل نال ماشاءاللہ جڑے رہو ایویں سپورٹ کریندے رہو ساکوں تاکوں انشاءاللہ تعالی پیارا پیارا اور مزیدار ساڈا ولاگ لگسی ساڈے چینل نال جڑے رہو تے اساں ماشاءاللہ روڈ تے ٹریول کریندے پئے تے ویندے پئے ساں اپنے نال دے آبائی شہر اچ تے بیئر سناؤ ویور سب ٹھیک ٹھاک ہے خیر خریت ہے نا اتھاں نال ماشاءاللہ ہوٹل ہے ہوٹل بڑا پیارا ہے روڈ دے اتے موٹر وے دے اگوں بھائی ساڑے کیلے آلا وی ویندا پے ایں بھائی دے بچارے دے کیلے پیچھاں ڈے پے ہن ڈیسر دے لیکن اک وساگ نال تھی کہ انہاں کو آدھے ہیں کیوں بھائی تیرے کیلے ڈے پے ہن تے ماشاءاللہ نال والی اگوں ایک ہوٹل آ گئے اتھاں بڑا پیارا ماحول ہوندا ہے اتھاں دیکھو ماشاءاللہ ویور سورج غروب تھیندا پے بہت پیارا نظارہ ہے۔ آمد و رفت جاری ہے روڈ ساڑا ماشاءاللہ ساڑے نال جڑا ساڑا میں پچھا ویلاگ اپلوڈ کیتا ہے اپنے چوک دا ویلاگ ساڑا مین چوک جڑا ہے اتو دا ساڑا ویلاگ اپلوڈ کیتا ہے تے ان دو بعد اساں والا گا ماشاءاللہ نوا ویلاگ اگا بنانا شروع کرتا ہے دیکھو ماشاءاللہ نال سیڈان دے بٹھے ہیں جتھا گن اٹھا پکائیاں ہیں اکثر ساڑے شہری ویوران کو کہنا پتا ہو سی نا چیزاں دا اے دیکھو ماشاءاللہ بڑا ماحول بٹھیں بٹھیں دے نال دیکھو سورج غروب تھیندا پے بڑا پیارا نظام ہے موسم ٹھنڈا ہے اساں ٹریول ہی کیتی رکھیے ماشاءاللہ اتھاں دیکھو چھوٹی جی مسجد ہے نال سائڈ دے کر کے بڑی خوبصورت مسجد ہے اللہ دا گھر ہے اساں ٹریول کیتی رکھیا گا ماشاءاللہ چل دے رہ گئے چل دے رہ گئے اگے دیکھو ویور ماشاءاللہ تے ایہ اسیں پلانٹ اتھاں لگا ہے بڑا بڑا پلانٹ ہے بڑا میں آندھا کہ اتھاں جڑا روڈ بندا رہیا نا اس دوران ایہ پلانٹ لگا ہے پلانٹ حالی بھی ہے پیا لوک دا بجری دائرہ وغیرہ دا پلانٹ ہے کافی ٹائم دا اتھاں ہی لگا ہویا تے بھرا توڑا ولاگ بنے دا ودے ماشاء اللہ لائک سبسکرائب فالو کر چھوڑا کرو ساڈے چینل کو تھم بیل پریس کر چھوڑا کرو بیل لیکن پریس کر چھوڑا کرو اگر دوستاں بابا واس شیئر کر چھوڑا کرو اے ڈیکھو ماشاء اللہ اتھاں جھگیاں والے ملنگ ساڑے وی بیٹھن تے خیر ہووے وی بر ساڑے چینل نال جڑے رہو تو اگاں چلدے ہیں ماشاء اللہ پیارا پیارا نظام ڈیکھے نے کیونکہ ساڑے ایریا دی ماشاء اللہ خوبصورتی بڑی ساری سائڈ دے نال ہی کپاواں چڑینیاں پئیں لکڑاں مرینیاں پئیں ہیں کپاواں دی چگائی ہے ان تو بعد لکڑاں مراونی شروع تھی ویندی ہیں دیکھو اتھاں بورڈ وی لگے ہیں سیٹ بیلٹ لگا کے رکھو اپنا تے نال ماشاء اللہ ول پٹرول پمپ ہی آ گئے سارے موٹر سائیکل پٹرول تے ہائی پہ اساں پٹرول شٹرول کہیں نہیں پوایا اساں آپ ٹرے رہے ہیں اگاں سورج دی چیک کرو لوکیشن ماشاءاللہ سورج کیسا پیارا لگدا پے سورج دی بڑی پیاری پیاری کرن نظر دی پے سورج غروب تھیندا پے بڑا پیارا ماحول ہوندے موٹر وے روڈ دے جویں وی ماشاءاللہ دولے دیاں گڈیاں ویندیاں پن ویور چیک کرو دولے دیاں گڈیاں گجاریاں تے اساں ویڈیو دے وچ آ گیا اساں ماشاءاللہ ویلاگ بنا کے تے دولے دیاں گڈیاں دا وی بڑا پیارا ماحول بنائے دولے دیاں گڈیاں لنگیاں ویندیاں اساں اتھوں دا وی ویلاگ بنائے تے اساں ماشاءاللہ ولاگ بنڑیندے ودے آں صاحب دا گھمن گھمن پھرن ہی ویندے پے آں ولاگ ہی بنڑیندے ویندے آں نال دے نال ہی اگاں اساکوں جیڑا کم ہے اساں آپ دا کم ہی کریندے آں ونج کے ماشاءاللہ جھگیاں آلے ملنگ لوگ خانہ بدوش لوگ وی بہوں سارے سائیڈ ایریاں دے روڈاں دے نال بیٹھے ہن تھے اساں ٹریول آپ دا جاری رکھے جاری رکھے جاری رکھے ماشاءاللہ اگاں چلدے رہ گئے بڑا پیارا ماحول ہے ویور ڈیکھو ویور ٹرک ٹرالے بساں ڈیوو باساں دی پے ویور کیا بات ہے ڈیوو تاں نہیں ہے کوئی بھائی ہے لیکن ماشاءاللہ اے ساڑے اتھوں نال دا ایریا دا پٹرول پمپ ہے بڑا وی آئی پی پٹرول پمپ ہے صاف ستھرا اور خوبصورتی جی ماشاءاللہ بڑا سونا پمپ ہے سورج دی کرن ڈیکھن والی منگدی سورج دی کرن بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ برا تہاڈا ویڈیو بنیندا میں تے ٹریول ہی کریندا میں تے ماشاءاللہ اے تہاڈے ویوراں دی پیار محبت ہے تہاڈی سپورٹ ہے تے اساں ماشاءاللہ اتنے کامیاب تھے پئے ہیں کہ اللہ پاک دا لکھ لکھ احسان اتنی سوچا کہ اللہ پاک نے سب کچھ جو ڈیندا پئے بڑا کرم ہے ایویں تساں دوست احباب سجن بیلی ساکو سپورٹ کریندے راہسو تے اللہ پاک ساکو کامیابی ڈیسی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ویور اگاں ول اساں ٹریول جاری رکھیا اساں ماشاءاللہ موسم بڑا پیارا ہے سہانا موسم ہے اساں انجوائے وی کریندے گئے اساں آپ دے کام دے وی نزدیک پہنچ گئے اساں منزل دے اساں کہ چلو ہی بہانے ماشاءاللہ ساڈا ولاگ وی بنا رہا سی اے تھا مل ہے مل اللہ دی ذات جانتی کیڑی چیز ہے لیکن مل ہائی بار تو پتا ہے کہ مل ہے۔ تے بیا سناؤ ویور تساں سب ٹھیک ٹھاک ہو نا دیس پردیس والے دوست احباب سب ٹھیک ٹھاک ہی وے خیر خریت ہے ساڈی ویڈیو واچ کیتی کرو تھوڑا بہت تار دل تو شکر گزار ہے سن تو اساں ساڈی ویڈیو واچ کریں دے وے بہت مہربانی ویور اگو پیٹرول پمپ آ گئے ولا پیٹرول پمپ کیونکہ روڈ دو تے پمپ ہی ماشاءاللہ ڈھیسر دے انہاں اج کل دے اے سہولت موجود ہے کیونکہ ایڈے بئیاں سائیڈاں کافی سائیڈاں ایسی ڈیٹھن کہ جتھاں پمپ موجود بہوں گھٹ ہونن اے دربار ہے اتھاں ماشاءاللہ روڈ دے اتے دربار ہے بڑا پیارا دربار ہے ویور اللہ پاک تہاکوں انہاں چیزاں کوں ڈیکھن دی توفیق ڈیوے لیکن اساں ماشاءاللہ ساڈا تاں مجبوری ہے ولاگ بنیندے پے تیاں اساں ولاگ دے نال نال ہی اساں کام ہی کیتی رکھے ماشاءاللہ ویور اتھاں بہوں سارے خانہ بدوش بیٹھے ہیں جانور دیکھو بہوں زیادہ جانور ہیں انہاں کول بہوں زیادہ وڈے ڈنگر گھدے ہوئے ہیں تے اساں ایویں ٹریول کیتی رکھے ماشاء اللہ آپ دا اے اگو آ گیا جی دیکھ لو اے ہے بورڈ نی بورڈ تو کراس کر کے اساں ڈریکٹ اپنے منزل تے پہنچ گئے جیڑا ساڈا کم ہے میں چلدے ہیں تو اگاں ڈیکھینے ہیں کم اساں کیڑے ویندے پئے ہیں لیکن ساڈے حق اچ دعا کیتی کرو ویور اللہ پاک ساکوں ترقی میں ڈتی رکھے محنت کرن دی توفیق ڈتی رکھے اللہ پاک اپنے خزانے اچ کمی نہ رکھے ات تیری خیر ویور دیکھو ریساں لاردیں اگلے نے دودڑ ہی دودڑ کر کے لنگھا ڈتے پچھوں گڈی لیکن انہاں گڈیاں آلیاں کوں وی بڑی ایمرجنسی ہوندی بڑی جلتی ہوندی اپنی جان گزران دے انہاں گڈیاں آلیاں کوں وی بڑی ایمرجنسی ہوندی گزران دی دودڑ ہی دودڑ کر کے گزر گئے ہن چلو ماشاءاللہ اساں تاں ٹریول کریندے ودے آئے ہاں ساڑھ کوں ایویں سپورٹ کیتی کرو لائک کیتا کرو ماشاءاللہ موسم بڑا پیارا ہے سلیم کوکھے والا انجوائے کریندا پیا تہاکوں وی اللہ پاک توفیق دے وے انجوائے کرن دی. تے وی ور اساں ماشاءاللہ سفر اپنڑاں جاری رکھیا ہے معذرت خواں ہیں ویڈیو تھوڑی وڈی تھیسی آج دی کیونکہ اساں نویں سائٹ تے گئے ہیں تے اساں آکھیا اساں اپنڑے ویوراں کوں ولاگ لازمین ڈیونڑ ہے سرائیکی کلچر دا ماحول ڈنگر آندے ناں اساں تاں کوں ڈکھایا ہیں ماشاءاللہ بھیڈ بکریاں وی وچ اساں ڈکھیاں ہیں کیونکہ سرائیکی کلچر دا ولاگ ہوندا ہے وی ور ماشاءاللہ ایویں دا ہے۔ تے اساں سفر اپنا گھنٹی نو رکھا ہے اساں اپنے بالکل یعنی کہ بہوں قریب پہنچن آلے ہیں شہر دے تاں کو چل کے ماشاءاللہ شہر دا وزٹ کروینے شہر کیسا ہے ماشاءاللہ کیونکہ روڈ موٹر وے بھی ہے جو بھی ہے صاف ستھرا ماحول ہے تو اتھاں اے ماشاءاللہ نال میلہ ہے ساڑے بڑی وی آئی پی بڑی ساری میلہ ہے اے کچھ پتہ نہیں کیڑی چیز دی میلہ ہے اے بھی کچھ ہے گھٹاں وغیرہ پائیاں نہیں دے گھٹاں وغیرہ دی کوئی میلہ ہے. اے وی ساڈے آبائی سٹی شہر دے نال اے۔ اگاں ماشاء اللہ ریسکیو دفتر آ گئے ویور اے ہے ساڈی ہیلتھ ریسکیو دفتر ون ون ٹو ٹو اے بہت اچھے ہن اللہ پاک انہاں کوں وی ترقی عزت عطا فرماوے اساں ماشاء اللہ ول سفر کنٹینو رکھیا ہے اساں آپ دے بالکل منزل دے قریب پہنچے ودے ہیں ساڈے نال ایویں جڑے رہو تہاکوں پیارا پیارا مزیدار ولاگ لگسی اور چلدے ہیں تہاکوں چل کے ڈکھیندے ہیں کیا ماحول ہے اندر دا ول اگاں تھوڑا نال کر کے آئے ہیں تے اگوں آ گئے ساڈے پولیس سٹیشن۔ اے سی ساڑے شہر دا پولیس اسٹیشن اتو کراس کر کے وا لگا آ گیا جی برج دے برج کراس کیتے برج کراس کرن تو بعد اکثر روڈ ہے نا روڈ دے اتو پیدل چلن والے مسافر اتو برج کراس کرے نے اساں دا ویلاگ ہی ماشاءاللہ بنائی رکھے کنٹینیو رکھے اساں چل دے وی رہ گئے تے اون تو بعد اساں کم دا ویسے ویندے پے اساں سانگے چل ویلاگ ہی نال اساں جاری رکھو ایتھا ماشاءاللہ دفتر ہے گڈیاں دا سواری ٹریول کرن والے دفتر ہیں تے ماشاءاللہ اے ساڑا شہر دنیا پور ہے۔ اتھوں کافی اکثر ٹک ٹاک دے وی ایندی مشہوری بڑی آئی پئی ہوندی ہے دنیا پور دے ماشاءاللہ اتھاں وی دولے آلیاں گڈیاں لنگیاں ویندین پی ور تے اگاں ماشاءاللہ چلدے تاکوں اگاں دا اندر دا ماحول چل کے دکھینے کیا ماحول ہے اندر دا وی آئی پی کر کے ٹریول کریندے رہ گیاں اساں ماشاءاللہ اساں شہر دے بالکل قریب آ گیاں منزل دے ساڑا اتھاں ماشاءاللہ نال کر کے وی آئی پی منشی خان ہوٹل ہے۔ بہت وڈا ہوٹل ہے بہت بہت پیارا کھانا ہوندا اتھوں تا یہ ہے ساڑا دنیا پور شہر ہے ایک ساڑے دنیا پور تو جانا والے ویور ساڑے ان جگہ کو پہچان کے دس رہے سنے کیڑی جگہ ہیں اندر وال ماشاءاللہ شوراں دا کاراں دا شو روم ہی ہیں سوری کاراں دا شو روم ہی ہے بڑا پیارا ماحول ہے اندر دا چلتے پہ ویور تک لکھے نے اندر دا وزٹ کروے نے اساں آج دی دیہڑے کیا کرنا تے کیا نہیں کرنا تے براترا وزٹ تھوڑا براترا وزٹ کریں دا ودے ماشاءاللہ ٹریول کریں دے ودیں چل کے اندر وزٹ کریں دے ماحول دے دے اندر دا کیا ماحول ہے کیا ماحول نہیں تے تساں ساڑے نال ایویں جڑے رہو سپورٹ کیتی رکھو اور انشاءاللہ تعالی برا تہاڈا ایویں تو کو ولاگ پیارے پیارے دیندا رہا سی بنا بنا کے پیچھے ریسکیو والے دی گڈی بھی کھڑی ہے اساں دیکھ کے گزرے ریسکیو والے دی گڈی کھڑی ہے تھی تے بڑا ماحول ہے تے بڑا ویور کیا بات ہے یہ ساڑا دنیا پورٹ سٹی نال ساڑے یعنی کہ ساڑے شہر دے نال والا شہر ہے اساں آکھیا ولاگ ہی بنڑائی اسو ٹریول ہی کیتی او اپنے ویوراں کو ماحول ہی دکھائی او اتھاں پیزا ہاٹ پیزا شاپ یعنی کہ ایسے طرح دیاں بہت ساریاں شاپ ہیں اکثر تساں دے دیو سو ویڈیو دے وچ تھوڑے آپ دے بھی ماشاءاللہ شہراں چ ہیں ساڈے کو نوی چیز نہیں اے ہر مسا ہر شہر اچ ہوندی ہے بھائی اے ہے ساڑے دنیا پور دا مین چوک یعنی کہ ساڑے جو مین نال آلے شہر دا چوک ہے بڑا پیارا ماحول ہے بڑا پیارا اور وی آئی پی نظام ہے ساگو اتھاں مارکیٹ اچ کم ہے موبائلاں دی مارکیٹ اچ بھی بن اتھاں اساں مارکیٹ اچ آگئے پھلاں دا ماشاءاللہ سٹال لگا کھڑا بڑا پیاری پیاری خشبو آندی پئی ہے۔ تے اساں ماشاءاللہ اتھوں اپنڑاں کم کر گھدے کم کر کے اے ہے ساڑا مین چوک دا گول دائرہ بڑا پیارا اور وی آئی پی جیویں ساڑے نال جڑے رہو تاکوں پیارے پیارے اساں ماحول ڈکھینے تاکوں انجوائے کرینے ساڑے شہر دا کیا اتھوں دا ماحول ہے کیا انجوائے کرن دا ماحول ہے اگر تاکوں انشاءاللہ اساں امید کریسوں تاکوں ویڈیو ساڑی پسند آسی ساڑے نال جڑے رہو سپورٹ لائک شیئر کر چھوڑا کرو ساڑا چینل جتنے بھی ساڑے دوست احباب نویں ویور آنن نا انہاں دے اگوں ساڈی ریکویسٹ اے ساڈا چینل سلیم کھوکھے آلا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر چھوڑا کرو ویوار بہت شکریہ تا دل دو تساں ماشاءاللہ بڑی محبت دیندے پے وے بڑا پیار دیندے پے وے ماشاءاللہ اتھاں آ گئے اساں باروی کیو سی کباب آلیاں کول ویوار بکھ لگ گئی ہئی اساں آکھیا چل ہلکا پھلکا تھوڑا کھانا ای سہی باقی تاں گھر ونج کرنا ای۔ کباب ہک ساڈے دے راہ گئے ماشاء اللہ کھاندے وے تے آؤ ست بسم اللہ نئیں تاں ول ویور اساں آپ کلے کلے کھاندے پئے ہن۔ پہلا لقمہ تے اساں کیتے کھا ول اساں بئے انتظار اچ ہاسے بئے لنگر ساڈا کس ٹائم آندے کیونکہ بکھ ویور لگی ودی اساں آکھیا چلو اساں کھا لو اتھوں لنگر پانی۔ تے اساں تہاکوں وی سلہہ ماری ہے ماشاءاللہ ہے بیا وی نال بن کے آگے تین تیرے بے بندے پین بل تساں کھاندے ویندے ہو بسم اللہ نہ تول اساں آپ کلے پے کھاندے ہیں تے اساں تو کھانا ماشاءاللہ کھاندے پے کھانا کھا کے چل دے ہیں تاکہ اگاں دا ماحول لکھیں کیا ماحول ہے کھانا بڑا وی آئی بی ہے اس بھائی دا۔ ول اساں اگاں بھیجݨ دی تھاں گئیں شوارمے آلے بھائیاں کول۔ شوارمے پارسل کرے ہن گھر ٻالاں واسطے تے اس بھائی نے سانوں شوارمے وی آئی پی بݨا کے ݙتے نے۔ اے شوارمہ ایہ دا بھائی دا بہت اچھا ہوندے بہت پیارا شوارمہ ہوندے۔ ایتھوں اساں شوارمے بݨویندے پئے ہیں۔ شوارمے بݨوا کے تے ماشاءاللہ چلدے آئے ہیں ول گھراں کوں۔ تساں شوارمے کھاوݨ آئے ہیں تاں جی بسم اللہ۔ ول اساں تاں شوارمے بݨویندے پئے ہیں اساں پارسل کرویندے پئے ہیں۔ ساڈے کول جیس سائیڈ دا اتھاں سگریٹ پان شاپ دی دکان ہے کیونکہ اساں وی ساڈے کول وی سگریٹ ہوندے ارا وغیرہ آئٹم ہوندے لیکن اساں پان کینی لایا بے بر اے کو جیتھوں دا اس طرح تک اس طریقے دا ماحول ہے مین چوک اندھارا تھی گئے نا لائٹاں وغیرہ جگ مگاون لگ گئے ہیں سامنے بھائی کوئی چیز پیاری جی لئی کھڑے ہیں شوہر میں سڑے ماشاءاللہ پارسل تھی دے پین جی میں سڑے شوہر میں پارسل تھی نے تو اساں لکھینے ہیں گھن دے ہیں چل دے ہیں گھرانوں بہرحال بڑا پیارا ماحول ہئی بڑا نظام وی ہئی پی ساڑے شہر دا شورمے ریڈی تھی گن پارسل گھن کیتے اساں اے بھائی جان اساں کیتے شورمے ڈو ڈو شورمے بڑے ہن اساں آ گئے جی چائنیز فروٹ آلے کول چائنیز سلاد آلے کول مٹھی سلاد یعنی کہ فروٹ چاٹ وی کو آکھا ویندے چائنیز سلاد وی آکھا ویندے تے ماشاءاللہ اساں بن ویندے میں آپ ہی کھانے اور نال اساں ویوراں کو بھی آدے کھاندے وے دا آؤ ساتھ بسم اللہ اساں ولاپ تے کھاندے پئے ناں ویور بابا تساں نواب بندے ہو تساں سارے غریباں نال کتھے کھاندے وے تے اے ہے ماشاء اللہ وی آئی پی فروٹ چاٹ سلاد چائنیز سلاد وی کھادن چائنیز فروٹ چاٹ وی آدن تے پہلا لقمہ اساں گھن گھدا ہے تساں کھاندے وے تے آؤ ساتھ بسم اللہ ناں تاں ول ویور اساں آپ کلے پئے کھانے ہیں اے پہلا چمچ تہاڈے ویوراں دے ناں دا تے ول ماشاء اللہ اساں آپ دیسے دا کھاسوں بڑا وی آئی پی سر چائنیز یعنی کہ چائنیز فروٹ چاٹ ہے فروٹ چاٹ ماشاء اللہ بڑی پیاری آئی جائیں وی لائی ہوئی اللہ پاک کو بے مزید ترقی کرن دا اضافہ دے وے بی سناؤ ویور صاحب ٹھیک ٹھاک ہو نا اے اساں ول ماشاء اللہ اگاں ٹریول کر کے پہنچ گئے اگاں

چھوٹے بھائی واسطے نمکا پارسل دا آرڈر ݙے ݙتا ہے انہاں ساݙا نمکا تیار کرݨا شروع کر ݙتا ہے نمکا گھندیاں دے ول سدھا گھر چلو وی بڑ نمکا بھائی ہوری تیار کریندے پئے اتنی دیر جیسا آپ دی ویڈیو پیاری پیاری بنا کے دی تکو ساں آپ دی کار تے اساں آپ سلیم کھوکھے والا وی بڑ اے ساݙا نمکا تیار تھی کے آ گئے ماشاءاللہ اساں ایکوں ٹنگیندے ہیں موٹر سائیکل نال تے سدھا گھر انوں چلو وی بڑ۔ تے ماشاء اللہ تہاکوں ویڈیو ساڈی اج دی پسند آسی لائک سبسکرائب شیئر فالو کر چھوڑو تے ہیں وی لاگ نال ساکوں ڈیو ویور اجازتاں اور انشاء اللہ تعالی تہاکوں ساڈا پیارا وی۔